L-ewwel ħsieb li ġieni f'moħħi meta smajt li resquk ehm, kien il-alla xħela ta' riżorsi tal-pulizija biex partikolarment meta tqis l-affarijiet l-oħra li l-pulizija għandhom x'jagħmlu u eh, biex hemm ħafna tkaxkir ta' saqaj fuq ħafna affarijiet oħrajn u mbagħad qed jiġru wara wara Matt Bonanno. Ehm, mela, ħan nipprova nikwadra ftit il-konverzazzjoni. Jiena l-bieraħ ċempilt il-manxie. U għatlu, għatlu smatlu fuq dan il-kas ta' Matthew u għek, għalli jisma għalli Matthew Bonanno ma nafx minu. Ehm, jo għalli sa dak il-punt ma kienx jaf minu. Ehm, sa jekux vera jew le, forsi tista' tagħti naqra naqra indikazzjoni inti għax ovvjament bis-serjetà u Riverov laf mhux l-ewwel darba li klex joġ. Il-probabilità li jaf minn inti mm, ma nafx, ma nistax. Malta żgħira fl-aħħar mill-aħħar. Mux se ngidbu ma ma nafx. Ħanħatfa ħanħatfa question mark fuqa. Insomma, għalli isma għalli għalli di titfaħħa f'kuntest. Għatu xinu l-kuntest. U kien il-kuntest storiku li jettajt inti ta' kien hemm il-til ta' Polina Demska, kulħadd kien maħruq, kulħadd kien irrabjat, jien inkluż jien għandna minn taslima spiex ta' għandna it-tfal tiegħi noħodhom jiex fuq dak l-aħba pronena, tifhem it-tifel tiegħi. So, ħama xejn. U qal kien hemm valanga enormi ta' kummenti ta' nies li spjeċta fuq xir-River of Love u da River of Love kollha li ba. U qal li għamel ilmenti kontra ħafna nies dik il-ġimgħa. Però Mhux però, insomma, u fost dawk in-nies kien hemm inti wkoll. Hu wkoll jgħid li dik ir-rabja ma kinitx iġġustifikata, mela ħa nibda minn hawn. Inti taħseb li dik ir-rabja kienet iġġustifikata in hindsight? Ir-rabja tiegħi jew ir-rabja kollettiva? Ir-rabja kollettiva li kien hemm lejn ir-River of Love f'dik il-ġimgħa. Tħoss li kienet iġġustifikata jew tħoss li kien hemm naqra għaġla fiha? Forsi ftit mit-tnejn, għax kien ċar li r-River of Love mhux ħa ngħid li kienu għax ara, l-estent tal-involviment ta' River of Love naħseb s'issa m'għadux ċar. Ċar. Imma kif diġà kont għedtlek, jien ma nistax nitkellem għal ħaddieħor. Imma r-rabja tiegħi ġiet mill-naħseb mill-fatt li Kieku Abner irċieva għajnuna psikoloġika minflok spiċċa fil-qorbitu, għax hemm dik that's undeniable, kien fil- fil-x'ismu, kien f'. Il-lejl ta' qabel mar kien sermon ta' River of Love, dik nafuha fiċ-ċerz biex dan. So naħseb li kieku, again, l-opinjoni tiegħi, kieku spiċċa f'idejn psikjatra fis-sistema il-mental health system minflok fir-River of Love, hemm ċans li Pauline Adams għadha ħajja. U dik kienet il-frustrazzjoni tiegħek. Però nafu jekk pereżempju Abner ġieli fit-tixx għajnuna psikjatrika li meritux. U ngħidhom dawn l-affarijiet anke għax jiena, mela, full disclosure, jiena meta meta kont imħawwa tal-Alla u kont qed nipprova naqta' drogi u dawn l-affarijiet u kont fake trikki trakki. Kien hemm kien hemm perjodu fej bdejt nipprova kollox. Tipo taf kif bdejt għalla fil-li mmur l-ewwel kundalini yoga u mbagħad mort noqgħod l-Ingilterra. Tfittex anke jien kelli problemi ta' saħħa mentali u tibda tiggraspja ma' kull Eżatt, ma' kull ġebla li tista' taqbad magħha. Eżatt, u per u kont immur, per eżempju, mort għand terapisti mm. u menonix, mort għand il-psikjatri u bizmin enuni, ma mhux l-ewwel psikjatra li mort. U allura bdejt nipprova affarijiet naqra iktar e- esoteriċi, e- metafiziċi. Em, U u kont mort anka għand l- l-Evangelical Christians kemm l-Ingilterra, kemm Malta. u hekk. Allora jena, jien speċa il-ħsib tiegħi huwa li kieku ġon Mallija f'dik il-ħabta meta kien im- imħawwat u mtajjar malla l- kienet ifittex xi xorta tajnuna u spiċċant l-Evangelical Church u mbagħad l-għada mel xi oxxata. Biex ta' nista' ngħid li l-ħtija hija ta' dik l-Evangelical Church? Mm. Jo ġo ma li jeffa kien moħ xi spiex ta'. I mean mistoqsija tajba ma nafx kemm għandi risposta liha. As in imma naħseb ir-rabja tan-nies kienet għax din mhux ovvjament din ma kienitx ir-River of Love ma sirniex nafu bihom dik il-ġurnata. U naħseb dik kienet raġuni għalfejn kien hemm ħafna rabja. Ir-River of Love fil-fatt huma huma huma organizzazzjoni li jiġbdu ħafna antipatija lejhom. Hmm. Għalfejn taħseb li li n-nies huma daqshekk eh, indanati ma' eh. River of Love? Naħseb bħala pajjiż għax hemm dak l-element ta' li mhumiex kattoliċi. Huma iktar isu del strand ta' ta' kristjaneżmu. Ta' kristjaneżmu Amerikan u dell-evangelical u dal-affarijiet kollha. U naħseb just they rub people the wrong way. Qed nisimgħu l-affarijiet blura. But what about fis-sens, maybe this is a fucking stupid question, għajri nifhem What rubs people the wrong way, spiex tal-eli, inti tmur fuq it-TikTok u tajt li isma, inti jekk inti ħatkun gej ħatmur l-infern. Spiex ta' nifem, eh, nifem l-antipatija li tista' tikkawża kemm għal nies li huma speċa sekulari u progressivi mm. eh, u kemm għal nies li forsi huma gej. Fis-sens li jgħidu xizubba bajedna. Da qed jgħidlek li inti l-eżistenza tiegħek huwa bażikament żball jew dnub jew Which is, da il-sessualità tijak hija parti mill-identità tijak. So, izek, u l-iktar, l-iktar jekk inti forsi għadek zazuħ u għadek I mean, għasnista nimmaġina dak il-konflitt intern li għandek meta inti tinduna li inti mintix